Alan a Catrin Williams a thrio'i meibion Dafydd, William a Ieuan sy'n ffermio Guthrian, Aberdaron, Pen Llŷn. A heddi maen nhw'n paratoi ar gyfer eu diwrnod agorau cyntaf ers dod yn fferm arddangos Cyswllt Ffermio. Mae yna 30 o ffermydd arddangos dros y wlad, Ond shwt mae Cyswllt Ffermio yn dewis ei ffermydd, tybed?
Mae'n syniad i gael rhyw fath o rhyw ganolbwynt i'r gymuned leol, lle, lle da ni'n gallu treialu gwan o'r arbrofion a dod â'r benigedd o wahanol sectorau i fewn a rhannu'r wybodaeth yna wedyn efo y ffermwr sy'n gwesteio, wrth gwrs, a hefyd yr cymdogion cyfagos iddo fo hefyd. Lle. Yn trio cael ffermydd blaenllaw yn amlwg ym mhob ardal benodol. Ac hefyd yy atyniad mowr o'n gweithreua ma odd yy bod Dafydd a Wil, y ddau o'r hogia adra, a da ni'n awyddus iawn i gynnal neu cynnwys y to ifanc mewn digwyddiada a ma'n beth da bo nhw adra yn llawn amser ac gobeithio fydd bwdfrydedd nhw yn help hefyd i ddatgan diddordeb yn yr ieuenctid ereill yn yr ardal 'lly. Yn amlwg fydd yym fydden ni'n cydweithio efo Dafydd a Wil ag Alan 'lly i weld os gynnyn nhw ddiddordeb penodol yno fo. Wedyn fydda ni'n paru nhw hefo arbenigwr da ni'n meddwl wneith gydweithio dda efo nhw, wedyn mi fydda nhw fel rheol wedyn yn bresennol ar y diwrnod agored, mm. a wedyn yn amlwg fydda nhw'n rhannu gwybodaeth efo pawb sy'n bresennol hefyd llun de. A mewn gyfle i rannu syniadau ac i gael gweld pethau wrach fysa nhw'n mynd trio i hunain adra, bod o'n gyfle i weld rwy'n arall wneud o gyntaf mewn ffordd i roi troed yn dŵr fel petai.
Fferm gymysg 600 a hanner o werw yw Gwythrian, ac maen nhw'n cadw 300 a hanner o wartheg a 1,200 a hanner o ddefed. Maen nhw'n tyfu tua 80 erw o gnydau, a hefyd mae yna faes gwersylla a bwthyn gwyliau ar y fferm.
O, 200 a hanner o ddefaid dan ni'n gadw. Dan ni'n cychwyn efo'r half-breds, aethon ni i Meules, wedyn dan ni ar y Suffolk wan. Yym, gwahaniath odd efo'r miwl, un i licio'r ddafad, ond odd hi'n ddrytach i phrynu, a dwrnod gwerthu odd hi rhatach na'r siwffog, wedyn odd ormod o wahaniath yn y dwrnod gwerthu braidd, wedyn da ni gorfod mynd i'r siwffog miwl wan. Ugeinfad o Ionawr da ni'n decha wyna, wedyn fydd yr wyna, fydd y rhan fwya o'nyn nhw'n dod yn y mis, fydd na lawr i ryw ddau gant a hanner wedyn, erbyn diwadd Chwerfor. Mae 'na 300 o ddefaid wedi cael meheryn efo EBEs ychal eleni. Mae nhw wedi marcio wahanol, wedyn da ni isio dilyn hynna drwad i ddiwrnod lladd, ydach yn iawn faint o wahaniaeth sydd yn berfformiad yr oen. Da ni yn meddwl wan am gynllun EID efo'r defaid a'r gwartheg, wedyn mynd i lawr y trywydd yna mewn ffordd. Mae'n gweithio efo gwartheg, mae o weld yn blaen o hynny, a dwn i'n pam nag ydy o, mi ddylai fod efo'r defaid yr un peth, wedyn da ni'n mynd ar ôl hwnna wan ydach, be di'r gwahaniaeth ynnyn nhw.
Yn ddiweddar, mae'r meibion Dafydd a William wedi dod adre i ffermio gyda'u rhieni, tra bod Ieuan dal yn yr ysgol. Rhaid i trio gwella be' o' gynnon ni o blaen dyn ni. Safio bach o amser a i drio cael nhw bwyso well. O, dyn ni prynu cina newydd flwyddyn yma. Dim hwnnw yn gallu deud be'n union mae pob isio o wartheg. a faint o be ma nhw isio. Dwi wedi gallu gweld wedyn ar gyfriadur gyda nos faint bod bawb o fita ac yn blaen. O, trio gwella beth sgynnon ni. Gael gweld sut yn union lle fedra ni'n neud a sut mae rei pethau'n gweithio. Dyn testio pridd ac yn blaen. Yna'n help mowr.